א גוטן ערב שבת קודש אלע חשובע אידן, איך רעד היינט די זיבן מינוט מיט קורצע און פשוט'ע ווערטער פשוט אריינצוברענגען די אווירה, די אטמאספער אין די שבת קודש. כ'האב אמאל געהערט א מעשה פון א מלמד, כ'וועל עס נאכזאגן זיין נאמען, ער הייסט רבי הערשל מאשקאוויטש, געווען א מלמד פאר אסאך יארן, און איין טאג איז א מאמע געקומען צו אים מיט א טענה אז איר זון איז זייער ווילד, און זי באשולדיגט די רבי, אז די ריזען פארוואס די סינגעל איז אזוי ווילד אינדערהיים איז ווייל די רבי געבט נישט קיין גוטע חינוך מסתמא אין קלאס. האט ר' הערשל געענטפערט פאר די מאמע אזוי, לאמיך אייך פרעגן, ערב שבת ווען איר צינדט שבת לעכט, האט איר אינזין עקסטער דאס קינד? לייגט איר אריין א עקסטערע פעני פאר דאס קינד אין די פושקע? האט זי געזאגט ניין, זי דאוונט פאר אלע קינדער צוזאמען. האט ער געזאגט מאמע הערטס מיך צו, אז איר וועט פאר א חודש צייט יעדע שבת אריינלייגן ביים לעכטצינדן א עקסטערע פעני פאר דאס קינד, און עקסטער ארויסזאגן דעם'ס קינד זיין נאמען און זיין פראבלעם וואס ער האט און בעטן די רבונו של עולם אז ער זאל זיין גוט, נאכדעם וואס איר האט עס געטון פאר פיר שבתים קומטס צוריק צו מיר. רבי הערשל האט עס געזאגט בשעת מעשה און ער האט עס געמיינט זייער ערנסט. און ר' הערשל ענדיגט צו, די מאמע איז קיינמאל נישט צוריק געקומען ווייטער מיט קאמפלעינס אויף דעם קינד. און דאס איז א מעשה שהיה. איך זאג נאך א אינטערעסאנטע זאך. איך האב געהאט א באבע, מרת דינה פערל בת ר' מנחם צבי, מיין מאמע'ס מאמע. זי האט זוכה געווען צו גאר גאר חשוב'ע קינדער, פון איר פינף זון זענען אלע מרביצי תורה, רבנים, שיינע אידן. כ'האב איר אמאל געפרעגט, באבי, וואס האסטו זוכה געווען אז דו האסט אזעלכע וואוילע קינדער? האט זי מיר געענטפערט, צוויי זאכן, קודם כל איך פלעג יעדן טאג אריינלייגן אין פושקע פאר יעדן קינד א פראנק, א פראנק איז געוועזן די בעלגישע געלט, א פראנק איז לכאורה ווייניגער ווי א פעני, אבער פאר יעדע קינד האב איך אריינגעלייגט א פראנק אין די פושקע, און. ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען אינדערפרי אין חדר, פון אלס קליין קינד, פון די דריי יאר און ווייטער, יעדן אינדערפרי האבן זיי געוואוסט, איידער זיי גייען ארויס פון שטוב, מוזן זיי קומען צו די מאמע טשעקן די ציצית. און זי זאגט, איך פלעג שטיין איבערקוקן זייערע ציצית אז ס'איז כשר, פאר זיי זענען געגאנגען אין חדר אריין. חצי לאנג די דריטע זאך, די וואך האב איך גערעדט צו א גרויסע ראש ישיבה, האט ער מיר דערציילט אין די נאמען פון ר' שמשון רפאל הערש א מורא'דיגע זאך, שטייט ביי די בן סורר ומורה שטייט אינני שומע בקול אבי ואינני שומע בקול אמי, די טאטע און מאמע דארפן זאגן אז דאס קינד איז א בן סורר ומורה פארוואס ווייל ער הערט נישט צו צו די טאטע און די מאמע, בקול אמי אין אונזער שטימע, ר' שמשון רפאל הערש אויסגעפירט. אז א שטוב וואס די טאטע מיט די מאמע זאגן די זעלבע זאך, זיי דאווענען פאר די זעלבע זאך, זיי האבן די זעלבע גאולס, און זיי האבן איין וואויס בקול עיני, ניינטי פראצענט פון חינוך פראבלעמען וועט אוועקגיין אטאמאטיש. עס קומט ערב שבת און מען גייט צינדן די שבת לעכט, עס איז א זמן וואס א אידישע מאמע גייט צינדן שבת לעכט, און איך קען נישט פארגעסן, נישט לאנג צוריק בין איך געווען אין איטאליע און איך האב אנגעפירט א שבת פאר אידן, כ'האב מסביר געווען פאר די האטעל אז מען דארף צוגרייטן א עקסטערע צימער פאר די סעודה, און א עקסטערע פלאץ פאר די שבת לעכט, און זיי האבן נישט פארשטאנען פארוואס דארף מען לעכט, און כ'האב זיי עקספלעינט אז ביי אונז אידן איז דא א מורא'דיגע מורא'דיגע הייליגע מעמד פאר שבת ווי א אידישע מאמע צינדט לעכט, דאס איז א זאך וואס איז נאר געמאכט פאר פרויען, זייער א הייליגע מצוה. זיי זענען געווען אזוי איבערגענומען פון די איידיע, זיי האבן קיינמאל נישט געהערט אז בשעת ווי יענע משפחה האט געצינדן שבת לעכט, זענען די ארבעטערס פון די האטעל געשטאנען און אריינגעפיקט פון די טיר און געקוקט אויף דעם wow, אזא מורא'דיגע זאך, וועלכע האט זיי מסביר געווען אז דעמאלטס שטייט די מאמע און בעט פאר די קינדער. סאו, די אייבערשטער האט אזוי אויסגעשטעלט אז אפילו עס איז אזא גרויסע מצוה און עס באלאנגט פאר די מאמעס, דאך איז דא די מנהג אז טאטעס גרייטן צו פאר דעם די לעכט, מען ברענט עס אפ, יא. דאס אסאך טעמים אין דעם, די עיקר טעם איז ס'זאל זיין גרינג אנצוצינדן, אבער ס'איז דא דא נאך א טעם וואס איך האלט, אלע קינדער שטייען און קוקן ווי די מאמע צינדט ליכט און דאווענט פאר זיי, וויל די טאטע ווייזן, שומע בקולני, איך בין אויך אויף די זעלבע פעידזש, איך זיץ דא אויכעט און קוק ווי די מאמע איז די שליח ציבור, איך גרייט איר צו די לעכט ביקאוז איטס סאו האולי, ס'אזוי הייליג, און איך וויל ווייזן פאר די קינדער די מעסעדזש אז איך רעספעקט מיין ווייב, און איך ריספעקט איר עבודה, און איך בין דא, און מיט דעם זכות וואס די טאטע און מאמע צוזאמען זיצן אינאיינעם, די מאמע שטייט ביי די לעכט און דאווענט, און די טאטע זיצט בשעת מעשה מיט אן ערנסטקייט, פון אזא שטוב וועט ארויסקומען גוטע קינדער, און די אייבערשטער סוף, סיי ווייל מען דאווענט פאר זיי, מען זאגט ארויס יעדעס קינד'ס נאמען, און סיי ווען די קינדער צען צי רעספעקט פון טאטע צו מאמע און פון די מאמע צו די טאטע, און איך וואלט געגעבן א עצה טובה ווער ס'קען עס איינפירן דעם מנהג ביי זיך אין שטוב, יעדע וואך פרייטאג ווען די מאמע צינד די לעכט זאל די טאטע זיצן דארט און מאכן זיכער אלע קינדער שטייען דארט און קוקן צי מיט א שטילקייט. ווי אזוי די מאמע צינדט די שבת לעכט. אידישע קינדער ווען ער צינדט די שבת לעכט צו די לעצטע שבת די וואך וואס מען קען צינדן שבת לעכט נעקסטע וואך איז שוין א נייע יאר ראש השנה סאו שטייט אז די לעצטע שבת קען מען מסכם זיין אלעס ביז אהער סאו טאמער האט מען נישט גענוג געדאווענט קען מען דאווענען און חציה'ניג מיט דעם. שטייט כאן המספל בעת חברו הנהנה תחילה, ס'דא גענוג און נאך אידענטישע קינדער וואס זיצן נישט אינדערהיים און צינדן שבת לעכט, צו ס'איז מענטשן וואס צינדן נעבעך אין אליינס אין א הויז עלענד, ס'דא מענטשן וואס צינדן אין שפיטאל שבת לעכט און אין אנדערע פלעצער. לאמיר אלע זיי אינזין האבן ביי די שבת לעכט, אז זיי זאלן אלע קענען זיצן פונקט אזוי אינדערהיים און צינדן מיט די קינדערלעך און מיט די משפחה שבת לעכט מיט א פרייליכן אופן, און. פון די הייליגע ווילנע גאון זאגט מען אז מיט דעם וויל איך צוענדיגן כל המתפלל בעד חברו איננו תחילה, וואס איז פשט פון דעם? איז עפעס א רעיס וועמענס תפילה ס'ווערט ערשט געענטפערט? באמת איז אזוי. עס שטייט די אייבערשטער האט באש געגעבן א ברכה פאר אברהם אבינו והיה ברכה, דו וועסט זיין א בענטשער, נישט דו וועסט געבענטשט ווערן, דו וועסט זיין א שטיק ברכה, ווער ס'וועט שטיין לעבן דיר וועט ווערן געבענטשט. האט ער געזאגט הננו תחילה פארוואס? ווייל ווען א איד דאווענט פאר א צווייטע איד, זיין, ער דארף שוין נישט דאווענען פאר זיך, היש, ער איז שוין קאווערד, ער איז שוין געווארן א שטיק תפילה. זאל די אייבערשטער העלפן אונז אונז אלע זיין א שטיק תפילה און אויסבעטן ביים באשעפער ס'זאל קומען א גוטע יאר, א נייע יאר מיט פרישע התחדשות'ן, נחת פון די קינדער און געזונטערהייט, זאלטס האבן אלע א לעכטיגע שבת, א גוט שבת.